Haýsy zenanlar gabananok? Bilesiň gelýämi? Onda şu wideony soňuna çen diňle. Aslynda gabanjaňlyk duýgusy gowy. Belli derejede gabanmaklygam bolýar. Ýöne aşa gabanjaňlyk esasynda siz ýoldaşyňyzyň telefonyny barlap, hemişe şühwelenip, gijelerine aglap ýatman, şoň esasynda nerwine gaharly bolsaňyz diýmek siz durmuşyňyzda bir zatlar ýalňyş edýäňiz. Olam köplenç öz duýgularyňyza düşünmän özgelerden köp zat garaşýanyňyzyň esasynda bolýar. Şonuň üçin men ertir ýedinji dekabrda Emosional intellekt temasynda öz we özgalaň duýgusyna düşünmek we ony dolandyrmak hakynda köp maglumatlar berýän gatnaşmak isleseňiz direkta ýazyp bilersiňiz. Indi, hakykatdan gabanmaýan zenan kim? Bu bagtly zenandyr. Şu wideoda men bagtly zenanyň alty endigi hakynda siz bilen bölüşmekçi. Bu endikler siz durmuşyňyza salan ýagdaýyňyzda siziň durmuşyňyzda birnäçe täzelikler bolar, mümkinçilikler dörär, ýoldaşyňyz ile has ysnyşarsyňyz, eger ýoldaşyňyz ýok bolsa, siziň ýüregiňizi eýlemek üçin birnäçe oglanlar göreşerler. Birinji endik, günde üç lezzet. Biz kiçjiklikden näme diýip ösdük, durmuş agyr, her bir işe, her bir maksada ýetmek üçin hökman suratda kösenmeli, ýeňmeli, gitmeli we hemme zat kynçylyk. Aslynda görýän täzeliklerimizem şon ýaly, ýitdi, owurlady, gitdi, diňe negatiw we günüň dowamyny biziň edýän borçlarymyz bar, çagany sadyga, etmeli. Ýolbaşçymyza süýjüje nahar bişirmeli. Wiý, ejemejak etmek ýatdan çykdy. Şo rutinaň içinde siz hökman suratda üç sany gowy lezzetli zat tapmaly özüňize. Meselem, sadyga barýarkaňyz, işe barýarkaňyz halaýan aýdymyňyzy diňläň. Işden soň çykyň-da kofe içiň. Ýa günüň dowamynda bir gowja kino görüň. Özüňiz üçin üç sany lezzet tapyň. Şol lezzeti bäş ýyllap ýerine ýetirseňiz, siziň durmuşyňyz üç ýüz altmyş gradus üýtgär. Ikinji etmeli endigiňiz, hökman suratda özüňiziň iň gowy görnüşinde boluň. Lutşaya wersiýa sibä dip kinoda bak görüň hökman. Bu diýmek näme? Biz okuwçy wagtymyz, student wagtymyz özümize nähili seretýärdik? Makiýaž etýärdik, duhujyk sepýärdik, geýýän köýnejiklerimize üns berýärdik. Indi bolsa durmuşa çykyp, çagamyz bolandan soň özümize hiç hili seredemzok. Bu energiýany erkek adamam bizden okaýar. we bizden daşlaşýar, sebäbi biz oňa gyzyksyz. Şonuň üçin meň maslahatym, öýde köne kuşul eşik geýýän bolsaňyz, aýyryň da zyň. Bir ýa iki gowja köneňiz bolsun, soň köpeldiberiň. Siz diýip bilersiňiz, meň ýoldaşymam garny çykyp ýatyr, özüne seredenok, tapan-tupanyny geýýär öýde diýersiňiz, ýöne bu günki wideoda biz siz hakda gürleşýäs. Üçünji, durmuşyňyza salmaly endik günde on müň ädim ýöremeli. On müň ädim ýörän ýagdaýyňyzda siz alty aýyň dowamynda figuraňyz üýtgär. Ikinji, stresi aýak arkaly çykarýaňyz. Her sapar basaňyzda siz gaharyňyzy, stresiňizi çykarýaňyz. Siz diýip bilersiňiz, on müň ädimi men nirden alaýyn, meň wagtym ýok. Sadýje gideňizde azjyk uzagrak ýoldan ýöräň. Işe barýan bolsaňyz iki ostanowka bärräk düşüp, pişkom ýöräň. Dostawka etdirýän bolsaňyz baryp alyp gaýdyň şoň hasabyna on müň ädim günüň dowamynda toplanar. Dördünji etmeli endigimiz ýekelikde otuz müň. Şol otuz müňdi özüňize berseňiz siz energiýadan toplanarsyňyz. Biz bolsa näme edýäs çaga seretmeli ýoldaşyňyz hemmeşe energiýamyz paýlas a bize kim bermeli bize özümiz bermeli şoň üçin Menä hökman suratda otuz munt halaýan bir kinomy görýän, süýjüje buloçka ýa çaý, özümize şo otuz munty hökman sarp etýän we soň gülüp çyk öz komatymdan çykýan we söýgi paýlaýan. Bäşinji etmeli endigimiz aragatnaşyk üçin bir hereket. Ierarhiýada ýokarda. Biz köplenç kimi goýýarys, çagalamyz, ýoldaşymyz, ejemiz, kakamyz, iň soňunda-da men. Bolmalysy bolsa näme? Men, ýoldaşym, çagalar we beýlekiler. Näme üçin çagalar ikinji basgançakda däl? Sebäbi çagalar öýlener, durmuşa çykar, gider. Siz ýoldaşyňyz bilen näme hakda gürleşmeli, nädip aragatnaşyk gurmaly, siz ony bilmeýäňiz. Şonuň üçin Şu wagtdan öz ýoldaşyňyz bilen gowy aragatnaşyk guruň. Günde bir gowja zat ediň. Meselem, kafe gidiň, dynç almana, kino gidiň, teatra gidiň. Ýok, oňa-da wagt ýok, hiç hili tapyp bilemok diýseň, işden gelende söhbetdeş boluň. Günüň nädip geçdi? Men saňa bir gowja jorapjyk aldym, maýkajyk aldym, şuny geýip bir deňäp gör. Iň bolmanda diýende şonýa bir gowja hereket ediň. günüň dowamynda we iň soňky durmuşyňyza salmaly endik wagtyňyzy biderek ýere sarp etmäň. Siz köplenç, köpimiz TikTok görýäs, Instagram başga-da sosýetler, kän YouTube görýäs-de öz wagtymyzy ýitirýäs. O wagta derek ýüzümize maska goýup bilýäs, saçymyza zat seredip bilýäs, ýolaşymyza süýjüje zat bişirip bilýäs ýa çagymyza kitap okap bilýäs. Biz bolsa şo internetde ýatyrs. Kontenti ýöretýän blogerler Siziň energiýaňyzdan, siziň wagtyňyzdan iýmitlenýärler. Şonuň üçin siz döredijimi, sarp edijimi şony biliň we wagtyňyzy biderek ýere sarp etmäň. Ýogsa-da şu günki owadan kirpijigimi meň gyzym oýdy, uly gyzym Gülşenjan. Kim kirpik ösdürjek bolsa, kirpik goýdurjak bolsa, aşakda sahypasyny belläp geçer. Wideony soňuna çendiňläniňize köp sag boluň.